Merħba tfal, kif intom? Ħudu ħsieb ta'. Illum erġajna ltqajna fid-dar tagħna biex nagħmlu prayer space oħra. Il-prayer space tal-lum jisimha Napprezzaw in-natura. Għal din il-prayer space għandna bżonn kuluri bajro jew lapes biex nikbu bih, Karti imqasqsin forma ta' ċrieki, hekk ikkuluriti. Imbagħad, duru ftit fid-darek u sibu xi stampi li jkunu relatati man-natura, pereżempju sibu stampi ta' annimali, stampi ta' ħut, stampi ta' siġar, stampi ta' fjuri. Araw, jiena dort ftit fid-dar u bdejt inqalleb hekk fil-magazines li jkollna d-dar li nirċievu u bdejt insib xi stampi jew f'xi kalendarji milli jkollna araw sibt stampi bil-fjuri, bil-baħar, hm, stampa ta' farfett, stampa tax-xemx tielgħa jew ix-xemx nieżla. Imbagħad kelli stampi oħra, ara għandi stampi ta' zebras hawnhekk, id-dniefel. siġar, għandi stampi ta' għasafar u ħa ngħidu grazzi lil Alla ta' xi ħaġa li lilna togħġobna ħafna, pereżempju grazzi tax-xemx li narawha tielgħa filgħodu jew tax-xemx sabiħa nieżla filgħaxija, jew grazzi tal-baħar, jew grazzi tal-ħut sabiħ. Allura ħa nagħmlu hekk, ħa naħsbu f'xi ħaġa li vera togħġobkom hekk fin-natura, u jiena ħa nagħmilha wkoll. Jiena nħobb nara ħafna x-xemx tiela' filgħodu u nħobb ħafna l-baħar. Allura ħa naqbad kulur hekk ara, ħa naqbad ċirku minn dawn hekk, U ħa ngħid grazzi lil Alla tal-baħar pereżempju, u hekk se nagħmel issa jiena ħa nikteb grazzi tal-baħar. U jekk irrid, ħampinġi l-baħar ukoll, ħampinġi l-baħar. Ħampinġi, siġra wkoll, għax is-siġar inħobbhom ukoll. U l-frott, u ħnajdlu grazzi wkoll lil Alla tas-siġar u l-frott. U nista' nibqa' sejra hekk għal dak kollu li jogħġobni fin-natura u nirringrazzja lil Alla tagħhom. Imbagħad għandi dan il-wiċċ ta' dudu. Dak faċli ta', ħafif biex nagħmluh, naqtgħu ċirku hekk u npinġulu għajnejh hekk u nagħmlulu ħalqu. Ħa nagħmlu hawnhekk hekk jiena u kull darba illi nikteb xi ħaġa li togħġobni fin-natura imbagħad inwaħħalha mad-dudu hekk ara biex nifforma dudu twil. Din grazzi tas-siġar. Nwaħħalha hawnhekk hekk nagħmilha hemm. Ħa nagħmel grazzi għax-xemx fuq din issa. Mpinġi x-xemx. U pinġejt ix-xemx u nkompli nagħmilha hawnhekk hekk sakemm nifforma dudu twil. Ara taraw kif jiġi. Issa dan wkoll intom tistgħu. Pereżempju fil-għodu meta tqumu Tiftħu ftit it-tieqa hekk, jew forsi għandkom xi ġnien u taraw il-fjuri, jew taraw xi naħla għaddejja jew xi farfett hekk, għidu grazzi lil Alla tal-ħolqien u l-kreaturi kollha li għandna madwarna. Ejja ngħidu grazzi lil Alla ta' dawn l-affarijiet sbieħ illi aħna mdawrin bihom. Mela, din kienet il-prayer space tal-lum. Nittama li tamluwa hekk anki d-dar intom forsi maħudkom ukoll. U nerġa' nistidinkom biex niltaqgħu darb'oħra biex nerġgħu nagħmlu prayer space oħra. Saħħa u ħudu ħsieb.